Mähriban podpisçiklerim, ýagny konkursa gatnaşýanlar, bu günki konkursa gatnaşýanymyz zehinli artistimiz, komigimiz Jüjür Patyşaşyt ähli kanallarymyz, o-da meň ikinji şertime, konkursyň ikinji şertine gatnaşýar. Hana özem gelýä. Essalawmaleýkim. Bar ola, gowmy ýagdaýlar? Ine, mähriban podpisçiklerim, Jüjüri tanaýansyňyz. Komik artistimiz, zehinli artistimiz Birinji şertimde ähli kanallaryma, YouTube kanalym Täsin gülki YouTube kanalyma goşuldy, şeýle-de Begmyrat Şaryp Instagram sahypam, TikTok sahypama goşuldy. Birinji şertini berjaý etdi, ikinji şertine gatnaşýar. Ikinji şertinde-de telefonyny aýdandyryn. Ýöne indi saňa ýene bir gezek ýatladýan, podpisçiklerime-de ýatladýan. Ikinji şertinde on sany soraga bir meniň dogana jogap berýän. Bir meniň dogana doly we dogry jogap berip bilseň on sany soraga. Üçünji şertimize geçýän. Üçünji şertimizde-de telefonlar bar. Ýagny A elli, birinji ýere, ikinji ýere A ýigrimi ýedi S bar, galanam bäş ýüz manat pul baýrakdan on sany ýere bar. Elbetde geç gelmän ýedisine ýa sekizine dokuz sany soraga jogap berseňem, abraýly emlägiň adyndan gymmat bahaly sowgatlar bar. Bäşisine berseň, altysine berseň beremok alyp gidýän. Hawa, şonuň üçin hökman surata tijenmeli, çalt-çaltdan jogap berjek bolup, mendimizem çäkli bolýar. Aýtman alyp gidip bolanokmy? Aýtman alyp gidip bolanok.
Häzir ýekeje minut, ýekeje sekunt ýadyr. Koduna çen taýarjak dur. Ine. Ine nol nolla mähriban illeşler. Komik artistimiz. Ýagny Jüjür bu günki konkursyň ikinji şertine gatnaşýar. Taýyn bolsa taýyn diýip aýdaň sekunt bakýan. Taýyn.
Başladyk.
Üç sany dostuň ady. Ataş.
Üç sany dostuň ady. Sanmaz.
Ataş. Ataş. Üçüsine Bayram Ataş Resul. He, Bayram Ataş Resul.
Üç sany gowy görýän artistiň türkmen. Çepde Tikki Garly Hakan. Daşary ýurt üç sany gowy görýän artistiň. Şahrukh Khan, Salman Khan, Aýşwari. Üç sany gowy görýän benzine ýörýän maşyn. Halter kemeri, öküz. Öküz kelle. Öküz kelle. Avalon. Üçüsem Toyota bolýar, markasyny aýda üýtgep. Markasy, marka. Markasy mark.
Markasy arkasyna ýazylyp diýýä. Dede. Palta Camry. Aha. BMW, Ow. Mercedes. Geçdim.
Begemot bir güne näçe kilo balyk iýýär? Aý oň işdäsine bagyr, näçe iýseň iýibermeli. Bilseň, bilýäňmi geç diýýä ýogsada. Geç. Towşana daga çykmak ýerine dagdan aşak düşmek ýaly.

Üç sany gowy görýän mollygyň mekdep döwründen. Annaberdi mollum.
Baýram mollum. Çary mollum. Bäşlik goýan mollygyň. Ökge mollum. Serdar mollum. Berdi mollum. Eý, wagtymyz boldy, ýaman zordan-zordan sanadyň la. Eý, ýaman zordan-zordan gysýaňyz-a. Gynanmaly däl, ine mähriban ildeşler, komik ýigidimiz Jüjürjan konkursymyň ikinji şertinde näçe sany soraga jogap berdi? diňleýäs. Komik artistimiz Jüjürjan ýörite sekiz sany soragy bilmäni başardy. Gutlaýan sen sowgatly bolduň. Sag bol. Ine abraýly emlägiň adyndan pizza meňzeş diýseň owadan sagat öýüňe bezeg berer. Abraýly emlägiň adyndan eliňi dama. Abraýly emläk boluşy ýaly abraýyň belentden belent bolsun sungat äleminde. Şeýle-de Birnäçe artiste gerek bolan içinde gymmat bahaly sowgatlar bar ine. Ol telefon ýok.
Bu telefon üçünji şerti on sany sorag bilemediň, telefona geçip gidýärdiň. Onam bilmediň gynanmaly däl. Hawa. Ýöne onam meň konkursymda hökman şol bir sowgatly bolýar. Bolýar. Ine, janyň sag bolsun, görjegiň gowy bolsun. Sag bol. Abraýly emlägiň ýüz tutaňda, abraýly emlägiň edýän maksadyny, işini men saňa düşündireýin. Abraýly emläk gozgalmaýan emläkler bolanda, ýagny öz jaýyňy, Gyssagly satjak bolsaň, oňa kömek edýärler. Ýa bolmasa, gyssagly bir ýerden gowy jaý gözleýän bolsaň, ony alyp bilýäň. Ýa bolmasa, o jaýdan täze jaýa göçjek bolsaň, goşlaryňam, ýökejigazygam göterip ýa bolmasa dostlaryňy çagyryp götermek gerekýär. Abraýly emlägi ýutupsoň, özleri upakowka edip, owadanlap, hiç zadyňy, garry-turry döwmänjik äkidip göçürip berýärler. Ýa bolmasa, artykmaç jaýyň bar bolsa, o jaýyňa-da Ynamdar ýaşamaly kwartrat görýän bolsaň, ýörite şol ýaly ynamdar adama hak berýär. Ýagny Abraýly emlägiň edýän işleri. Abraýly emlägiň adynam öz adymdan ýene bir gezek gutly bolsun Sowadyň janyň sag bolsun. Sag bol. Sizede işiňizde üstünlik. Sag bol. Udaçi.
Ýöredim oglanlar.
Sag bol. Ine mähriban patpisçiklam ýörite birnäçe oglanlar begenýärler, sowgat alýarlar, konkursuma gatnaşyp. Sizem meň konkursuma gatnaşyň. Onda näme, indiki patpisçigiň ýanyna gidýäs. Ýörüň.